Il-vjaġġ ta' Knockabout Sicilia llum ser joħodni fil-qalb tal-gżira. Ħa joħodni f'villaġġ imdawwar bin-natura, magħruf għat-trankwillità, però magħruf ukoll għall-foresta vasta li għandu mdawwar miegħu. Ħarba trankwilla u serena għal dawk kollha li jħobbu n-natura. Però fuq kollox, post li jista' jtik arja friska, arja tal-muntanji.

Se naqbad it-triq tiegħi minn Pozzallo u wara 75 minuta sewqan id-destinazzjoni finali se tkun Bukeri. It-triq lejn Bukeri tieħdok fuq vjaġġ xeniku mill-pajsaġġ ta' xlok ta' Sqallija. Hekk kif tħalli l-kosta warajk, it-triq tgħaddi minn oljiet mimlijin imsaġar ta' żebbuġ u villaġġi ħelwin. In-natura tintensifika Hekk kif tersaq lejn Bukheri, bil-foresti tal-madwar u t-terren muntanjuż li joffru kuntrast mill-isbaħ mal-pjanuri kostali. Bukheri huwa raħal pittoresk li jinsab fil-muntanji Ibleo ta' Sqallija. Bukheri magħruf għall-istorja rikka tiegħu, l-arkitettura u l-kċina delizzjuża. Dan il-villaġġ Joffri ħarba sabiħa għall-vjaġġaturi li qed ifittxu togħma awtentika tal-kultura Siċiljana. Ir-raħal imur lura għall-era Biżantina u ġie influwenzat minn diversi ċiviltajiet tul l-istorja tiegħu. F'Bukheri issib knejjes b'arkitettura Barokka mill-isbaħ, fdalijiet ta' kastell medjevali u djar tal-ġebel li jirriflettu l-wirt arkitettoniku ta' din il-gżira. Iżda Bukeri huwa wkoll il-portal għal wieħed mill-isbaħ teżori naturali ta' Sqallija, Gole della Stretta. Ftit minuti sewqan miċ-ċentru, tasal għal Wied Moħbi, li joffri ċ-ċans li tesperjenza pajsaġġi sbieħ, avventura u serenità ta' natura mhux mittiefsa.
Merħba f'teżor moħbi fi Sqallija, Gole della Stretta. Ninsab eżattament bejn bliet mibnin fuq l-oljiet ta' Bukeri u Palazzuolo Akrede. Illum sejrin nesploraw dan il-wiet inkredibbli li joffri Avventura, attivitajiet interessanti, però trankwillità assoluta.
Gole della Stretta huwa pajzaġġ drammatiku minn hux miex mara Anappo matul il-millenji. Dan il-wiet issibu fil-qalba tal-muntanji Eblej. Dan it-teżor moħbi joffri veduti mill-isbaħ, natura mhux mittifsa u ħarba paċifika mill-ħajja kaotika tal-ibliet. Dan l-ambjent verġni huwa dar għal bijodiversità rikka, varjetajiet ta' għasafar, friefet u pjanti rari li jistgħu jinstabu biss f'din iż-żona. Post ideali għad-delettanti tan-natura u għal min iħobb josserva u jara l-annimali selvaġġi.
Jekk intom avventurużi u tħobbu żżommu ruħkom attivi, Gole della Stretta għandu ħafna x'joffrilek. L-attività prinċipali u l-aktar popolari hawnhekk huwa l-mixi. Trails bħal dawn ituk iċ-ċans li tgħaddas ruħek fin-natura u tgawdi veduti panoramiċi waqt li tkun qiegħed miexi minn destinazzjoni għall-oħra. Jekk imbagħad trid iktar adrenalina, canyoning żgur jgħodd għalik. Il-ħitan tal-blat wieqaf tal-wied u l-ilma li jnixxi joħolqu ftuħ naturali għal kull min hu kuraġġuż biżżejjed li jogħdos fihom.
Id-delettanti ta' ċikliżmu jistgħu wkoll jieħdu vantaġġ mit-trails ġewwa u madwar il-Gole della Stretta b'rotot xeniċi li jisfidaw il-kapaċitajiet tiegħek filwaqt li jippremjawk b'veduti meraviljużi. It-terren madwar Gole della Stretta huwa varjat. B'hekk, huwa ideali għal tipi differenti ta' ċiklisti. Hawnhekk issib taħlita ta' mogħdijiet lixxi, sezzjonijiet tal-blat u binarji biżgħar li jipprovdu sfidi kemm għal ċiklisti li għadhom jibdew kif ukoll għal dawk aktar esperjenzati. It-trakki huma mdawrin minn irdum, xmajjar u foresti Mediterranji li joħolqu esperjenza unika għal kull ċiklist.
Turiżmu sostenibbli hija dejjem isir iktar importanti f'żoni bħal huma Gole della Stretta. Il-viżitaturi hawnhekk qegħdin dejjem jiġu mħeġġa sabiex meta jżuru żoni naturali bħal dawn ikunu sostenibbli u kawti bl-azzjonijiet tagħhom sabiex niżguraw li ġmiel u meravilji naturali bħal dawn ikunu jistgħu jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet tal-futur.
Knockabout jirringrazzja lil
Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' koljox. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv għidinna naqra li mija r-riċetta favorita tiegħek li fih tuża koljox u dak il-kumment li tħallinna grazzi għal koljox jista' joħorġok rebbieħ.

Inizjattivi bħal mhuma żjarat gwidati hawnhekk kif ukoll inizjattivi sabiex jiġi preservat l-ambjent qegħdin jgħinu bis-sħiħ sabiex jiġi preservat l-ekosistema uniku ta' dan il-wied. Apparti minn hekk ukoll qegħdin joħolqu opportunitajiet ta' xogħol għar-residenti ta' Bukeri u Palazzuolo Acrede.
Il-formazzjoni ta' Gole della Stretta hija meravilja ġeoloġika ffurmata mill-eruzzjoni kontinwa tal-blat tal-franka mix-xmara Anapo. Il-wied huwa kkaratterizzat minn ħitan wieqfa u meded dojoq, li wħud minnhom huma wisgħin ftit metri biss, li jagħtu sensazzjoni issikkata, jew kif jgħidu bit-Taljan, Stretta. Għalhekk l-isem Della Stretta. Ix-xmara kixfet saffi ta' blat li joffru ħarsa lejn l-istorja ġeoloġika tar-reġjun.
Golle della Stretta huwa mdawwar b'veġetazzjoni qawwija Mediterranja, siġar tal-ballut u arżnu. Issib ukoll numru sabiħ ta' arbuxelli u fjuri selvaġġi li jikbru mat-tarf tal-irdum u ma' xatt ix-xmara. Huwa post ta' sbuħija trankwilla fejn il-viżitaturi jistgħu jgawdu ftit ħin ta' riflessjoni qrib in-natura. L-ilmijiet ċari ta' Xmara Napo jgħaddu mill-wied u joħolqu pixxini żgħar u kaskati. Kollha jirriflettu d-dawl tax-xemx b'mod sabiħ ħafna.
Filwaqt li Gole della Stretta hija ġawra moħbija, hija relattivament aċċessibbli bil-karozza minn bliet fil-qrib bħal Bukeri jew Palazzuolo Akrede. It-tnejn li huma jinsabu fil-provinċja ta' Sirakuża, 75 minuta sewqan bot minn Pozzallo. Iż-żona hija paċifika u mhux iffullata, u tagħmilha perfetta għal dawk li qed ifittxu li jesperjenzaw is-sbuħija naturali ta' Sqallija 'il bogħod minn żoni li huma aktar turistiċi u kummerċjali.
Palazzolo Acrede jinsab 30 minuta sewqan bod biss minn Gole della Stretta. Palazzolo Acrede huwa magħruf għal fdalijiet storiċi li huma meqjusa patrimonju dinji, fil-fatt huma elenkati taħt il-lista tal-UNESCO. Mibni fl-era Griega ta' Sqallija, dan it-teatru kien ċentru ta' divertiment għal dik l-era kif ukoll għal attivitajiet politiċi. Kien jilqa' sa 3,000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Acrae, l-isem antik ta' Palazzuolo Acredi. Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal. This is the new site Arona. At Continental Cars.
If it's bacon, it's Fior di Vita.

Qiegħed Gole della Stretta fil-villaġġ ta' Bukeri, villaġġ li huwa mibni fuq il-muntanji, igawdi foresti vasti kif ukoll arja friska tal-muntanji Eblej. Il-pajsaġġ ta' Gole della Stretta jistiednek sabiex tgawdi it-trails li joffri, mixjiet paċifiċi fin-natura. kemm jekk qiegħed tfittex l-avventura u anke jekk sempliċement qed tfittex it-trankwillità fin-natura, hawnhekk Gole della Stretta żgur jgħodd għalik għax joffrilek destinazzjoni fejn ovvjament tista' tirrilassa jew tgawdi l-adrenalina.
Gole della Stretta jinsab ħdejn żewġt ibliet sinjuri fl-istorja, Bucheri u Palazzuolo Acrede. Il-viżitaturi ta' Gole della Stretta jistgħu faċilment jgħaqqdu esperjenza ta' natura ma' waħda kulturali. Buccheri joffri siti storiċi, knejjes u kċina Siċiljana tradizzjonali filwaqt li Palazzuolo Acrede, sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO, fih fdalijiet Griegi tal-qedem u arkitettura Barokka. Iż-żewġt ibliet huma postijiet tajbin biex jiġu esplorati. Wara li tkun qattajt xi ġurnata fil-widien naturali.
Palazzuolo Acrede jinsab 30 minuta sewqan bogħod biss Mingole della Stretta. Palazzuolo a Crede huwa magħruf għall-fdalijiet storiċi li huma meqjusa patrimonju dinji, fil-fatt huma elenkati taħt il-lista tal-UNESCO. Dan il-villaġġ jaf l-istorja tiegħu lura mill-era tal-Griegi. Dan il-borgo huwa Wirt Dinji tal-UNESCO u joffri arkitettura Barokka mill-isbaħ. Fost l-aktar siti notevoli ta' arkitettura Barokka fil-pjazza nsibu l-Bażilika ta' San Pawl. F'Palazzuolo Achrede issib ukoll sit maestuż, teatru Grieg, li l-istorja tiegħu toħodna lura tliet sekli qabel Kristu, għax dan ir-raħal ġie mwaqqaf mill-Griegi antiki u hawnhekk issib tnaqqix uniku fil-blat. F'dan ir-raħal meqjus ġawra moħbija fi Sqallija tista' tesperjenza ikel lokali delizzjuż, festi vibranti, u l-istorja affaxxinanti li tgħaqqad dan ir-raħal mal-mitoloġija Griega ta' Proserpina. Moħbi fil-qalba ta' Sqallija It-Teatro Greco ta' Palazzuolo Achrede joħodna lura fiż-żmien. Dan it-teatru Grieg antik, mibni fit-tielet seklu qabel Kristu, mhux biss ifakkarna fiċ-ċiviltajiet tal-passat, imma huwa ġawhra kulturali fejn l-istorja u n-natura jingħaqdu perfettament. Mibni fl-era Griega ta' Sqallija, dan it-teatru kien ċentru ta' divertiment għal dik l-era kif ukoll għal attivitajiet politiċi. Kien jilqa' sa 3,000 spettatur. Kien iċ-ċentru tal-belt antika ta' Akrae, l-isem antik ta' Palazzuolo Akredi.
Għalkemm maż-żmien parzjalment indifen, it-teatru għadu jippreserva l-għeruq Ellenistiċi tiegħu. b'taħlita unika ta' influwenzi Griegi u Rumani. Inkredibilment, in-nies tal-lokal irriżervaw il-funzjoni oriġinali tiegħu. Illum, it-Teatro Greco jospita prestazzjonijiet moderni, jgħaqqad lill-udjenzi tal-lum mal-passat antik tiegħu.
Allura kemm jekk inti delettant tal-istorja jew inkella tħobb ħafna t-teatru, żgur li Teatro Greco ser jaffaxxinak, għax din l-istruttura mhijiex sempliċement monument, hija binja affaxxinanti li inbniet eluf kbar ta' snin ilu qabel ma twieled Kristu u f'dak iż-żmien kienet tgħaqqad is-Siċiljani. Illum il-ġurnata wara dan is-snin kollha għadha tagħmel l-istess użu.

Gole della Stretta joffri taħlita ta' avventura, rilassament u konnessjoni profonda mal-wirt naturali u kulturali ta' Sqallija. Kemm jekk tkun qed timxi fit-terren imħarbat tiegħu, ċikliżmu tul ir-rotot ċeniċi jew sempliċiment fl-atmosfera paċifika tal-wied, din id-destinazzjoni hija perfetta għal dawk kollha delettanti tan-natura u vjaġġaturi li jħobbu jesploraw postijiet mhux kummerċjali.
Colle della Stretta qiegħed eżattament bejn Palazzuolo Acrede u Bucheri, żewġ villaġġi li huma rinomati għall-ingredjenti tal-ifjen kwalità li kapaċi joffru bħal huwa ż-żejt taż-żebbuġa u s-salsiċċa di Palazzuolo. Dan il-fatt jagħmlilek vera faċli jekk tagħżel li tagħmel mawra hawnhekk sabiex tagħmel piknik b'ingredjenti sempliċi però mill-itjeb. Fi triqtek għal hawnhekk għal Gole della Stretta mhux ser tkun diffiċli għalik sabiex issib irziezet jew inkella vendituri li jbiħħulek dawn it-togħmiet awtentiċi fl-iprem kwalità tagħhom. Iż-żjara tiegħi f'Gole della Stretta tispiċċa hawnhekk u nagħmlu appuntament għal Knockabout Sicilia l-edizzjoni li jmiss. Saħħa! Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal